Кэрэ аҥаардары бука барыгытын кэлин иһэр дьахталлар күннэринэн ис сүрэхтэн эҕэрдэлээн туран нуучча улуу поэтын Александр Сергеевич Пушкин хоһоонун бэлэх уунабын. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты,

Эрэммиттии мин диэки көрөҕүн, хараххынан имэрийэ, абылыа. Көрүстэргин эрэ кэпсэтэҕин, тугу эрэ ис түгэххин кистии. Оттон мин эйигин көрдөхпүнэ, сылаанньыйа кэпсэттэхпинэ, Оо, олус да астынабын, эн баар гынан киэн туттабын. Баҕарабын эн миигин мэлдьи итинник көрүөххүн. Баҕарабын кимнээхтик миигин уураан ылыаххын. Миэхэ эрэ симиктик эн тапталгын билиниэххин, Ыксары да ыксары миигин кууһан ылыаххын. Быстах остох да үлэннэн былдьаһыктаах олоҕу толорон, аччыктаабыты аһатан, тохтообуту тоторон, буолар-буолбат сырыыннан киэҥ хардыыны оһорон, иһили-таһылы сылдьыыны иһигэр киллэрэн буһаран, олох оһуорун мандарын олус кэрэтик таҥар, Тиийбэти тэнитэн, сиппэти ситэрэр, бүтэрэр-оһорор, дьолу-соргуну түстүүр дьоһун саха дьахтара. Хараххар халлаан оһуора саһан сытан имнэммит, көрбүт эрэ киһиэхэ кэрэ диэн тугун сэгэппит. Айыы икки, аныы икки манна кэлэн тэҥнэспиттэр. Оҥоһуу ытык ыйааҕын кыл түгэнэ умнубуттар. Ол харах уотуттан тулам бэркэ кэҥээбиккэ дылы, хараҕым далыгар кэрэ, эйиэхэ эрэ ханыылыы. Мин күнү таптыырым кэриэтэ, доҕоруом эйиэхэ ыллардым. Сүрэхпэр истинник кэпсэтэн, эн аккын аргыйдык ыҥырдым. Мин кэрэ, мин күндү далбарым, эн эрэ мин дьылҕабар Эн буоллун эрэллээх аргыһым, ол иһин ырыабын ыллыыбын. Эн эрэ баар буолан билигин, көрсөбүн саҥа күн тахсыытын, мин эдэр сүрэҕим эйигин, үйэ-саас тухары таптаатым.

Гаврил Григорьевич Торонтоев кыыс оҕо, Аламаҕа эрэ дьон алтыстыын, Элэккэй эрэ дьон эҥээрдэстиин доҕотторун толору дьоллоотуннар, атастарын аартыккын айхаллаатыннар. Сүрдээх кэрэ, сүрдээх истиҥ, сүрэх иэйэр ырыатын эйиэхэ анаан мин мэлдьи ыллыахпын баҕарабын. Ол ырыанан эрэ сатаан этиэм эбитэ буолуо,

Үөрүҥ этэҥҥэ сылдьартан, кимиэхэ эрэ көмөлөөх буолартан, күннээҕи түбүктэн-садьыктан сылайан сынньанар долгутуттан, дуоһуйун күннээҕи олоҕунан, сарсыарда түүнү солбуйарынан, ситтэрбэт үгүс үлэҕит сарсыҥҥы күнү саҕалыырынан, киэҥ туттуҥ эйэҕэс сыһыҥытынан, бар дьоҥҥо сөбүлэтэр майгытытынан, сиэрдээх чиэһинэй буолунаан, киһи аналын үрдүктүк туттаргытынан. Сарсыарда эрдэ, сандаарда түннүк, эйигиттэн үөрдэ мичилиир күн. Турдум түргэнник, тулам бэһиэлэй, күннүүн биир тэнник, күлэр үчүгэй.